Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go šoma ya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke no rata go share le lena di-pictures tše dingwe tše le gore ke di bone gona mo YouTube tša di-video tša batho ba bangwe ba e le gore ba di dirile. Go ya ka di-picture tše kore di ya go bontšha gore go na le bophelo bo bong gape ntle lefaseng le la rena. Kwa lefaseng la semoya go na le bophelo. ene o ka kgona go bona gore ke nnete mangelo e a gona ke nnete modimo o gona go ba e le gore ga se tlhoa bile ba dilo tšeoe kudu dilo tše di so tla di bona go setse go na le di-storms ke rata go lebelela di-video tše e le gore um ba di bitsa re ke tša di-storm chasers gantšhi kua bonageng tša bo america le nageng tše dingwe gape tša kua bo europe go ba le batho ba e le gore ba ke pitša bona the storm chasers o gotše le company ya bona about a group of these people mo e leng gore ba reka le dikoloi tšela tša kgona go sepela kudu ka gare ga di-storms and then ba tshwara le di-camera tša bona gantši ba bereka as a group o mongwe le mongwe na le task tša gage ga ba šetše ba tseba gore go tlo ba le storm kae kae kae kae and then ba ya gona mola ge storm se thoma o kgwetše ba sepela le sona ba ntse ba se kitimiša ba tshwere di-camera tša bona ba tšea di-video tša bona so gantšhe ke lebeletše di-video tše tša bona tše key kudu ge eh, o ka kgwetše le gore gana mola o nane storm a kere ke storm se sile sona ke se sentšhintšhintšhi ka nako e ebile se dira um o kgwetše e le a ke re motlho mongwe moya o montšhintšhintšhi o ka re ke sesedi mare ke se sentšhi ke se sentšhintšhi mo e le gore se ka buša ntlo se ka buša koloi se kore se kgona go buša metlhare se tlhatlhamola lotse ka mokana ga tsone so and then sa re ge se dira so ke kgotse le gore kua godimo kua marong go fela go ba le leru le e le gore le tla ba le ntse le sepela le sona setomo seoe ka nakong kgotse kua lerung lene le la kgotse go tswa di-lightning um go tšwetša di-lightning so go ka lebelela maru ale o tla bona se sengwe ka re ga leru lela gantši ke rata go lebelela and-e ka nako e ntšhi kgotse ke bona gana mola go tswang lightning kgotse ke bona e face ke bona gore ke bona sefahlego sa motho and-e motho o bonagala a kwatile. Ke ka baka leo a khosang this thunderstorm. Ka baka leo a khosago thunder yekhi goba storm sona sekhi ene mo e leng gore o diang o tshwa le ko re ka lebelela eh, lightning yela o ka nna gore lightning e e tshwa ka e tswa ka re ga molomo wa mothoki ke ka mokgwa e le gore ke ile ka e bona ka gona ka ra di-video tše ntši e le gore ne ke phela ke di lebelela

selo tše di diragetše nageng tše mmalwa mo nageng tša go fapana o kgotše e le gore ge batho ba ke batho ba gore ge o setse o na le storm nyana mola goba maru a thibile mola o ka re pula e tlo na ba e šetše e thomile go na ka maatla a mokgone owe and then ba ba tšeye di-camera tša bona ba tšeye ka nako e nngwe ebile pula ga e ne mara go na le maru o ka re go tlo ba le storm then ba tšwele mo ntle ba lebelele and then go tšele gore ba kgona go bona something ba goelelana mola ba khatha di-pictures ba ba tše di-video tša yona ntho eno ba e bonago so ke rata go e shera le lena go le bontšha gore there's life out there go na le bophelo in the spiritual realm ke nnete lefase le go na le batho ba ke ba le tlhodilego ke nnete go na le nka re modimo goba badimo ba e le gore ba controla dilo tše di itseng wa kgotse le gore go na le wa metsi wa kgotse le gore go na le wa di-thunders wa kgotse le gore go na le wa wa wa wa mollo wa kgotse le gore go na le wa um moya jwalo le jwalo so ke some of the things tše e le gore gantšhi ke rata re ka ke thuta ka tšona gore kgone go tseba and-e ke ntho ya gape e tlo go bontšhang gore ke nnete ke re ntše re dira dibe modimo o tla re phaniša ga ntse go e ba le thunderstorm ke ntho la bontšha gore wa kwata o kwata mo e leng gore wa re phaniša a ka wiša dintlo tša rena a ka dirang a ka direng gopola ko ko mongwe a bolela a re a bile le pono ka ra pono e ke ba mmotsa gore monga metsi a noka e itseng o kwatile because rena batho ba gana mowe ra sepela re ya gana mola ro dira picnic tša rena gana mola nokeng yela ra re ge re ntše re nwa majwala a rena ra latlhela matšhila ka mola gare ga noka yela so o kwatile mo e leng gore go tlo ba le a very strong storm Go tlo ba le setomo se segologologolo se e leng gore se ka tšea metse ya rena, se ka bolaya batho, se ka senya dikoloi, se ka wiša dintlo tša rena jwalo le jwalo. Ba fiwa instruction ya gore a sepele a ye gana mola nokeng yela a ye go rapela gona. Ba mo fa di-instruction tša gore o swanetše a fihle kwa a direng a dire eng, go leka go phuphutha go monga metse gore a se ke a kwata setomo seo se se ke sa tla goba le se ka tla e se ka ba se e le gore se tla namba sa destroyer malapa a rena so ke task ya gage ya go protecta batho and then o ile a sepela a ya gana moo a phetha ka mokgowe ke nete stom seo se ile sa tla mara sa se tla ka maatla a nale because o tšo kgopela ditshwarelo o boletše le monga metsi so a re tseneng um ditabeng tša rena a ke thomeng go le bontšha di-pictures tša rena Eh, ke rata le go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell ge re ntse re sepela le tsona di-pictures tseke okay ke na le picture mathomo še yona yona e tšere kua nageng ya america lefelo le ba le bitsa gore ke pennsylvania ka october 2021 go ka lebelela leru leo ka mokgwa le leng ka gona wa bona re picture e tšerwe le bošego and mara go bontšhe ka re pula e tlona or something go no ba le maru mara o ka lebelela eh, yona picture e ka mokgwa e leng ka gona kua godimo kua o lebeletše leru lela o ka nna gore ke tlhogo ya motho and then wa bona kua ka nna re ke matlho gore ke dilo tše pedi tša di-round and then ke go black mola leru le ke le le tšhweu kore mola tlhogo nka nore ke sefatlhogo sa nka nore ke se se tšhweu matlho a le ke a ma black and then go ka lebelela in between matlhwale go na le o ka nna re ke ngwedi mola wa bona go na le botšhonyana mola o ka re ngwedi o ka re wa tswa and then ka fasanyana a matlhwale o ka nna re nkonyana šile ka mola fase o ka nna re molomo šilona o mogolo ga ke picture mathomo ke le tshwaretse go yona a re yeng go ya bobedi ya bobedi e tšwe re mola go la spain nageng ya spain pleke ba bitša re ke la palma e tšwe re ka september 2021 ke tšhabile go tlhela ke ke tšea all the information ka gore a ke nyake go lwa le beng ba di-video tšeke so ka lebelela mola um ke maru le yona o ka na gore ke bošego ka mokgwa ke bonang ka gona go na le leruši le le kwa godimo kua o ka lebelela ka mo godimo ga metsenyanang yekhi okay metsela nka sentšhe ka baka la gore ba ngwadile something but o ka lebelela ke marunyana a matšhoušia lona a mmalwa ka mola godimo ya ba leru le lengwe gape ke le le greyana pele le le tšhweu mare o ka lebelela kwana gore ke sefatlhogo sa motho o ka lebelela gabotse o bona phatlha o bona matlho a mabedi o bona le nkošilo yona o ka lebelela gabotse o tla bona gore mo ke bona motho Okay, ya boraro. Ya boraro e tšere nageng ya ba re keng Turkey what what Esrasam a ke se na e mo kae nago ene naga ene ke a ke etse ke mathomo ke kwa ka yona goba either ke lebitso la motho mara o ka re ke naga lebitso la naga ka mokgwa ke lebeletseng ka yona e re ke lebelele gape Takib Simix Esra Sam a ke se na mo kae nage ke mathomo ke kwa ka yona so go ka lebelela mo khile gona o tlo bona o ka re o bona sefatlhogo ebile go ka nna ke difatlhogo tše pedi because ke sa mathomo se se sona ka godimonyana ga these tall buildings ke sa mathomo se se sona a kere and motho ona o kare kore o kare o lebeletse on the other side mara gannyane and then o ka re matlho a lebeletše mo fase o lebeletše mo lefaseng e, o ka lebela o tla bona phatla o bona mahlo o bona nko o bona le molomo shilone ebile o ka nna gore na le ditedinyana tse di-black kua ka mola fase ga nko ele o ka lebelela gabotse e no ba motho fela e pheditše moke wa bona mola mo tlhogo e felelang gona mmele še yona le ona kore o ka nna gore o thenne gannyanenyana ka leseke o lebeletše mo fase mojo and o ka lebelela ka mo morago ga gage um go lebeletše leitlho lela la ka go because motho wa ka nna nka no re o lebeletše the other side o lebeletše on the left hand side so ka lebelela leitlho la la ka go left behind lona ka morago ga lona o bona sefatlhogo se seng gape se se tšhweu bona leru le le tšhoši le lona and then wa bona leitlho mola wa bona re ga noši o na le o mongwe yena o lebeletše mo fatshe it's like ba na le a conversation ba bolela ka batho ba ba lego mo lefatsheng so ola o lebeletše gore mara batho ba mara Mara batho mare tla diang ka bona mara mara wa e ba phela so mara wa e ba dira dibi mara okay um yona picture e tšerwe kua turkey naga ela e turkey ba bitša re ke istanbul turkey ba e tšere ka september 2021 okay and then eh, ka ba le nngwe gape še yona mara e sa le same picture o oh, mara go ka lebelela picture ya bobedi ne picture ya bobedi go ka lebelela cause yela mathomo kua lerung lela ge e bontšha e bontšha e le batho ba babedi e bontšha e le difatlhogo tše pedi sa mathomo motho ona o ka pele sa bobedi motho ona o ka re ka moraga okay a kere and then ge ntše picture e ntše e subelela it's, it's like eh, o lo mongwe maybe a ke tsena o shiftile goba ke same person mara o ka re sefatlhogo sa gage le sa ola o ka re yanong ke same thing jale kore o ka lebelela e tla bontšha sefatlhego mola motho o lebeletše on the other side mara sefatlhego sa go tloga o se bona gabotse o bona mahlo o bona nko o bona molomo se lebeleleng gabotse ba ga gešo ya bontšha re ke sefatlhogo sa motho mo tee ka mona ne o ka re maybe ke difatlhogo tše pedi ne e bontšha matlho a mabedi ya bontšha le leitlho la motho a leng ka morago ga gage but ne o ka re yanong ke one person okay ande ke na le se seng se sona sona ba se jere kwa china ka july 2021 um eh, lefelo le ba reng ke Guchou, Guchou, okay? Di kwa China. So mo go lebeletše o ka na re ke motho wa sepele and o ka re o lebeletše ka morago ga mothoki mare kua godimo kwa tlhogong a e bonape e bontšha tlhogo e bontšha something se se round ka mo morago ga mothoki it's like go na le ntho e le gore o e athile maybe mo mo magetleng and then ntho le e khupetša letlhogo something round e khupetša letlhogo mare mola go lebeletše tla bona ka re o bona mmele le maoto motho la o ya kua so re mmona ka morago wa subelela go na le mayang gona then ka ba le se sengwe ba se tšere kwa mexico

okay batho ba ba leetong batho bake ke mašole šauwe ba se tšere kwa mexico go ba le the same yona um ba se tšere mexico mare se sa mexico a se bontšhe rena ba se tšere ka ngwago mofeng but um ka nako gantši ba le kwa mexico ba bona this picture syria le gona ka 2021 ka march march 2021 nageng ya syria le bona ba bona the same thing the same um leru lona leowe la mothoki exactly ka mokgwa leng ka gona a ntse a subelela okay go ba le se seng gape ba se kua russia naga yeng ba re ke novosibirsk ee novosibirsk novosibirsk ka june 2020 go ka lebelela ka mo godimo ga tšona um di-buildings nyana tše o ka re ke di-flat and then go na le leru le lona kwa godimo ka kua go ka tloga o lebelela go tsena fela leru le ke gabotse iša mahlo a gabotse o tla bona o tla bona sefahlego sa motho o lebeletše on the other side and then o ka na re bile wa pere mongatse so goba ke mira ya ka mokgwa e leng ka ona maybe mira ya ke mira ela o tla ka mo pele ka mokhwi go ka bona o tla bona matlho kudu ebile bonagala letlhoo la ka mo go right go a bonagala nko go a bonala le lerama go a bonala le mono ebile o ka re o butse monomo gannyanenyana ge ke mo lebeletse o ka re wa meemeela motho o thabile o thabile ga a bonale a kwatile no o thabile go raya gore mo um re be re sa dire dibe ka mokgwa owe o thabile monga lefase okay go ba le se sengwe se se se sona ba se tšere kwa indonesia nakeng ye ba reng ke papua papua indonesia ka june 2020 mo ba gaešono bona nore O no bona go no re mo, O, e ka ba Jesus, ge ke lebeletše, goba e ka ba yena Modimo ka sebele, e ka ba yena Jesus goba Modimo ka sebele. Wa bona re wa sepela, ene ebile ka mola godimo wa bona go na le a round of light, go na le e eh, ganya ka mola godimo ga ka mola wa ke tshepelela o bona naga ya gage o lebeletše okay go ba le se seng gape se se sona ba se tšere um re ke bone naga rona ba re kenya na ge a ke sena keng a se ba bolele lebitso la naga mara ba se tšere ka May 2019 a se ba ngwale gore na naga e khe ke naga ya moka e no ngwale lebitso la motho eh, monga the- the- eh, pi- motho a tšereng picture e, and then eh, address ya, ya, ya mo instagram and then o ka lebelela ke jesus motho ke jesus motho ke jesus motho goba an angel ka re ke bona ka re ke bona maphego le le ra bonagala gabotse and then o ka re go na le a crown o ka lebelela go na le crown mo tlhogong o ka lebelela tsena fela o tlo bona tlhogo ya gage and then o emisitše matsogo matsogo wa išitše on the sides ka mo matheko le yena o lebeletše wa pere kobo e tšhweo ene go tletse kganya mo go yena kua tlhogong wa bona gore kua o kare ke meriri ke meriri me black mara go na le something se se white around tlhogo ya gage ntse le bonagala jale ka e crown okay ka ba le se sengwe ba se tšere kua canada new brunswick ke naga ya gona ba itšere ka november 2015 mo no bona botsena fela ba she ye ebile e na ai ye whether na loko ka tlhoka spiritual gift ye o tlo no e bona ga botsena fela o tlo no e bona ga botsena fela picture e ke sefatlhego sa motho ke sa monna o lebeletše on the other side on the left hand side o bona phatla ga botsena fela o bona le mola e le gore o swantse go be matlho wa bona le nko ya gage se yone e botsana ke nko ya lenono e botse wa bona le maramana a gage mola le molomo le ditedi šitšile tšona o kgomotše ga a bontšhe di-emotions tša gore ka ba thabile or jwang or o no gomola fela na hmm? so ga ke tsona ke tla re ke ke modimo na ga ke tsebe nka bolela maaka mara o bona tsona fela gore ke ke sefatlhogo sa motho ke sefatlhego sa monga monga lefase the owner of the heaven and earth the creator the one ke sefatlhego sa the one okay ka ba di se seng se sona ba se tšere kwa usa nageng ye ba re ke idaho sona ba se tšere ka april 2019

wa e bona ke black ore brown o bona nko ya gagwe o bona marama o bona molomo wa gagwe o lebeletše godimo mm ai o lebeletše godimo e bonagala botsana fela mo ene ebile ga a bontšha kwatile ai a ke bone motho a kwatileng ke bona o ka re o thabile a ke bone a kwatile a ke bone a re kwatetše next okay Gobal se seng se sona ba se tšere kwa Italia nageng e ba re ke Agropoli ka March 2019 mo no bona fela gore ke kganya fela ke modimo ke kganya fela o lebeletše lefase la gagwe

and or ba go ba an archangel ke ntho ke bonago go ba le se seng sona ba se kwa argentina nageng e ba reng ke salta ka may 2018 so se o ka se lebelela go na le leru le legolo ka kwa godimo le le black ka mo fase ga lona um o ka re o lebeletše um di-pictures tša batho ba babedi ke batho ba babedi ba e le gore ba dutse o kana gore sort of motho a patlame mara a floata a float o mongwe ka godimo o mongwe ka fase kore ba patlame ba lebeletse godimo and then ba diang ba float e ne gore sona a senape se bonagala gabotse ka mokgonowe ka ba le se sengwe se se ba se dire kwa argentina nageng ye ba reng ke salta ba se dire ka may 2018 why didn't may 2018 ka bontšhi May 2018 go ka lebelela le sona se se sona ke sefatlhogo sa motho no ka lebelela sefatlhogo se e sa le sefatlhogo sela sa kua usa same sefatlhego same sefatlhogo sela sa kua canada e sa le sefatlhogo sa motho se seng sela se se teng ka ba le se seng se sona ba se tšere kua hmm, mare mo a ke tsena ke lebitso la naga gore jang ba re ke pareidolia ke mathomo ke kwa ebane ke lebitso la naga or ke lebitso la the owner a jereng picture ga ke tsebe a mola o no bona ba gagešo gore ke motho wa monna goba mokgalabe ebile o na le ditedu o lebeletše on the right hand side o no bona le sefatlhego sa gabotsena fela o no bona le tshwetlho sa ga botsana fela o lebeletse on the other side o no bona le mmele ga botsana fela ke tšona pictures tše ke bego ke le tshwaretše tšona ke rata go di shera le lena